Fost l-affarijiet li jagħżlu l-film Luzzu minn produzzjonijiet lokali oħra, ma nistgħux ma nsemmux il-kwalità tal-lingwaġġ. Lingwaġġ li jinħass awtentiku għax ħiereġ minn fomm sajjieda veri. It-tim tagħna ltaqa' ma' wieħed mill-producers sabiex jitkixxef aktar dwar il-kitba għall-iżgħar il-kbir.
Anke l-missiered kien hekk it-tieħ trouble kien jaqsam daru taħt il-lubtu. Fejn tatni trouble l-aħħar darba? Hekk terġa' tagħmel l-ilma? Għadx jagħmel l-ilma issa.
Garantilek.
Ma għax għalik. Ma nafux eżatt, imma Aiden mhux qed jikber biżżejjed u xi ħaġa trid issir.
Taf kemm għandna spejjeż? Eh, l-istorja ta' Luzzu tajt l-istorja ta' Jazz Mark li huwa sajjed Malti eh, li jkun eh, f'sitwazzjoni fejn jrid ifittex kif jgħajjex il-familja tiegħu ehm, u jfittex metodi oħra barra s-sajd regolari biex jaqla' flus għall-għajxien tal-familja tiegħu. Biex inżommu mal-awtentiċità tal-lingwaġġ ċinematografiku li l-film jaspira għalih, kien jaspira għalih u jaspira għalih, Ħassejna li dejjem għandu jkun hemm ċertu libertà kif il-mod kif iż-żewġ sajjieda protagonisti tagħna li nfakkar huma mhumiex atturi huma sajjieda vera li qed jagħmlu l-parti prinċipali fil-film. Alex thom dik il-libertà li meta nkunu fuq is-set għalkemm kienu qed isegwu ċertu blocking u ċertu aspetti Eh, min-naħa tad-direttur f'dak li għandu x'jaqsam mal-lingwa, l-iskript dejjem kien jisu gwida. U dawn ħafna mis-xeni li jidru fil-film actually għamluhom tagħhom allura jinstema' Malti eh, li nitkellmu fil-ħajja tagħna kuljum. Eh, naħseb li l-awtentiċità hija l-iktar ħaġa Eh, li toħroġ minn din l-improvizzazzjoni u mill-lingwaġġ eh, użat. Għax eh, qatt maħlomna li s-sajjeda tagħna mhux ser jitkellmu l-lingwa li jitkellmu ta' kuljum. Allura inħoss li dak u jorbot, iħollu jorbot mal-neorealizmu tal-film u mal-autentiċità li l-film jipprova juri lill-udjenza. Rajtha ma taħdemx, u tispiċċa titħawwad. Rajtha tiġri ħafna nies dil-biċċa tax-xogħol. Jien m'għandix naħdem bil-baħar. Ħadt is-somma tal-Ewropa u tajthom id-dgħajsa.
B'xiex tridu jikber bħalek? Naħseb li aħna għadna fil-bidu. I mean, ftit saru films bil-Malti u ftit aktar kien hawn films bil-Malti li rnexxielhom jintwerew madwar id-dinja kollha u jiġu magħżulin you know, festivals rinomati jew li jkollhom distribuzzjoni f'pajjiżi differenti. Inħoss li Il-Malti m'għandu xejn differenti mil-lingwi oħrajn, hija l-lingwa li nitkellmu, hija l-lingwa li niktbu, għandna nkunu kburin bil-lingwa tagħna u ma nagħmlux assoċjazzjoni u preġudizzji mal-lingwa. Naħseb li għall-produzzjonijiet ċinematografiċi Li nesprimu ruħna fil-lingwa li aħna nitkellmu ta' kuljum hija xi ħaġa normali u m'għandniex inħossuna inferjuri li nagħmlu film bil-Malti jew film you know, li jkollu taħlita ta' lingwi. Għax bħal pajjiż li aħna nitkellmu eh, tista' tgħid you know, mix ta' lingwi differenti. Uh, Il-fatt li llum uh, fil-mod fil kif il-films saru jiġu um, ukoll distribwiti mad-dinja kollha, il-fatt li hawn iktar distribuzzjoni diġitali fejn is-sottotitoli saru iktar komuni u qed naraw kumpaniji kbar li jmorru lokalment u jipproduċu films f'pajjiżi differenti bil-lingwa oriġinali tagħhom, nemmen li l-Malti għandu l-ispazju tiegħu. Ġifieri naħseb li qegħdin fil-mument opportun biex niżviluppaw iktar. xogħlijiet bil-Malti, l-importanza iktar milli l-lingwa huwa l-mod kif wieħed jiżviluppa l-proġett, il-ħsieb tiegħu, il-mod kif jiġi żviluppat u kreat, għax hekk wieħed jista' joħloq jfittex ċertu standards u jżomm ċertu standards f'dak li nkunu qed nagħmlu.